Ji ber ku dadgeh dibêje li herêma Hêsin îmkanên wan nîn in mamostayên zimanên kurdî dabin. Ser barî wê çendê li tevahiya Elmanya gelek kesên ku weke mamostayên zimanên kurdî xwebexşan e yan jî li hinek herêmên din ku rê dihête dan waneyên zimanê dayikê bêyne xwendin îmkan jê re dihête dan li dibistana jî waneyên zimanê kurdî bidin. Keleş gencekî kurdê xelkê Rojavayê Kurdistanê ye. Zêdetirî çar sala ye. Xwebexşan e. waneyên zimanê kurdî didetin. Niha di dema koronayê de ew li mala xwe û di rêya înternetê de waneyên online dide zarokan her weza kesên din yên ku dixwazin hînî zimanê kurdî bibin. I, i, dilo van, i. I, i, ce, ke, le, me, ne. Dievê quncika biçûk ya yek ji ûdeyên mala xwe, ew cîhana jî hez dike, Bo xwe afirandiye. Wane gotina zimanê miletekî bê dewlet û gef li ser heyî. Bi rastî ev projeya hanê du hezar û hevdan de dest pê kir di riya Komeleya Ronak de û vê dawî karê min berfirehtir bû bi rastî êdî niha yanî ez li derdora çar sed heta çar sed û pêncî xwendekarên min hene çi li online çi jî yê li ser erdê. Ava pêşî li vê derê gom xwarina xwedxênê ji bo xwarina me tiştek pêneyê, her parastî be ew çi ye navê wê? Carekê min ji we re got. Belavbûna koronayê li cîhanê asûyên nû bo mirovayetiyê afirandin û yek ji wan jî di pirsa fêrkirin û perwerdeyê de bû. Piştî derfeta onlaynê êdî niha xwendekarên min li Emerîka hene, li Brîtanyayê hene, li Hema tu dikarî bêje hemî derên heta ji Rojavayê Kurdistanê yanî gelek kes hene li wê derê dixwînin di zanîngehê de jî li vê derê astin bilind ji bo ziman bi taybet asta amadekirina mamosteyan û asta sêyemîn gelek kes heta ji wê derê jî beşdar dibin ew jî cihê kêfxweşiyê li cem in ku ez dikarî bim bi kesên hundir jî bibim alîkar. Em ji odeya vê derê Em werin mitbaxê yan jî pêşgehê. Ziman û edebiyata erebî keleşî li Zankuya Tişrîn ya Sûrî xwendîne, lê zimanê kurdî dinyaya wî dagîr kiriye. Fêrxwazên biçûk bi piranî kurd in li cem wî, lê xelkê ji wilat û miletên din jî dixwazin fêrî kurdî bibin, hene. Yên bi mezin hev pir tevlî hev in yanî gelek kurd hene pirê wan ji xwe kurd in lê alman jî beşekî mezin hene alman him jî sê çar xwendekarê min farisî ne yanî faris in yanî ew jî tiştekî gelek balkêş e ji carna jê dema derbas dibûn digotin em ji Îranê ne xwendekarên kurd digotin ha hûn ji rojhilatê Kurdistanê ne Digotin na em ne rojhilatî em îran yanî em faris in yanî. Ew jî hene du kes tirk jî li cem min hene. Pêşgeh ne cihê em xwarinê jê lê çê dikin him jî em dikarin gotina. Heftê şazdeh dem ji mêran li ser sê rojan daweş kirî. Keleş xwebexşane waneyên kurdî dibêje. Ew bi rêzdarî amajeyê dide ke da kesên berî wî pirtûkên hînkirina kurdiyê dirust kirine lê wî bi xwe jî Programên fêrkirinê ji bo zarokan û astên bilindtir jî çêkirine. Cara yekem min pirtûka navê ajelan amade kir. Cihê kêfxweşiyê bû li cem zarokan. Di pê re min dest bi amadekirina ferhenga kurdî ya wê nidar kir. Bi her du alî yanî bi kurdiya latînî hem jî bi kurdiya tîpên latînî û kurdiya tîpên erebî. Wekî din jî min pirtûkek ji bo ev pirtûkhanê ji bo asta amadehî min amade kir û vê dawî min pirtûk gelekî berfireh kir lê min ew neda çapkirinê bi rastî lê pirtûkeke pdf ez wê bikar tînim ji xwendekarên xwe re. Siruda kurdî ya neteweyî ey reqîb. Ka tê bêje Hesen. Ka kerem ke bixwîne Hesen. Za çava mamosta. Ey reqîb her Ma ye qewmê kurd ziman naşikê û danê bi topê ziman. Hesen duwazdeh sal ye, nîva tehmenê wî yê niha li Elmanya derbas bûye. Ew yek ji fêrxwazên Mamosta Keleş ye. Tîpên kurdî me birin e, em dixwînin û me elmîn binivîsînin jî, bixwînin gelek tişt e

Qutabî û fêrxwazên xwe danay, erdnîgarî, çand û wêje digel muzîka kurdî jî ji bo wî girîng in. Ew dibêje, Digel zimanî ev biyavên din jî peywendiya mirovan digel Kurdistanê bihêztir dike. Zinaşîno, Rudaw, Almanya. Mamosta Mihemed Keleş ten bînî, mamostayekî xwebexş. Heftane şanze kajêr ders deletewe be bi wanê ke lêre li Elmanya danê fêrî kurdî bin. Min betema bûm be kirmancî legel it qise bikim mamosta Mihemed. Belam ber le bername qiseyekî pê gotim bo min be rastî serincrakeş bû. Çunke min xweşim hewl didim wendê bikirê herwa bikim. Be soranî

Min xweşhal im ku li vê derê me. Gelek spas. Bi rastî ew şazdeh saetana ji bo min hezkirineke yanî bo min wek behreyekê ye ji ber ku ez li kurdî dinarim ne wek em bêjin pîşeyekê ez li kurdî dinarim wek hezkirinekê wek pêdiviyekê ku divê ku ez bikim ji Tevlî ku ez mamosteyê fermî û mamosteyê zimanê erebî me lê her ew li ba min weke behreyekê ji dema ku ez xwendekarê asta amadehî bûm û min re kişand hetanî roja îro ez her mam bi kurdî ve mijûl yanî ez her hogirî zimanê kurdî bûm yanî ew meyandina di serê min de her kurdî bû. Ji bo wê jî dema ku du hezar û pazdeh de ez hatim Almanyayê pêdiviya yan jî vala hiyek min dît ku li vê derê pêdivî bi mamosteyê zimanê erebî tune ku ez kar bikim. Tevlî ku dibi ku derfetên kar û karkirinê bêtir bûn jê lê Derfetî pare peydakirin bi erebî sedî zêdetir sed bû rast e? bêtir bû jî lê min her hewl da destpêkê ku ez zimanê xwe yê Almanî li pêş xim û heta asta C1 jî li Almanyayê jê re dibêjin C1 yanî Berztirîn C1 pireyê zimane. yanî Rast rast e. e. Min bi dawî kir û di her di ber ji du hezar ji du hezar û hevdan de di gel Komeleya Ronak û vê dawê Komeleya Hêvî û niha Kurdîş Diaspora her bi yek û du re bi hev re bûne alîkar an ku mamoste, dezgehên Kurdî û malbatên Kurd û me gelek gavên xurt vî alî davêtin. Ji bo wê jî ew şazdeh saet caran jê bêtir in jî ji bo min cihê bextewariyê ye. Çar sed û pencah kes fêrî kurdî bûn lay berêzit. Ew çar sed û pencah kesa çendiyan kurd nîn ke fêr bûn? Bi rastî niha hejmar ji çi wek me got ji çar sed heta çar sed û pêncî di wê navberê de ne. Pirê wan kurd in lê beşeke ji wan jî alman hene, du sê kes turk in, du sê kes îranî ne, er turk in yanî ne kurd in. Carna jî tiştin balkêş çêdibin. Wek min got hem Alman jî beşeke baş di navan de hene. Hejmareke baş heye ji bo wê jî carna jê tiştin serenca yan tiştin balkêş di nava kor zî çêdibin. Dema ku yek dibêje ez îranî me ew kesên kurd yan kurdî axêv dibêjin Tu ne Îranî ye, tu ji Rojhilatê Kurdistanê dibêjî, na ji Îranê me yanî ew Îranî ye yanî Faris e yanî. Lê tiştek gelek balkêş e mînak Bihar heye li ji diriya onlaynê re li tev me dibe ji ji Nêmsa li tev me dibe û tiştek gelek balkêş e bi rastî. Ew hejmareke kesên ne Kurd jî yan dixwazin xwe fêrî Kurdî bikin û çand diriya ziman re çand. Ewanê ke Kurd nîn boçî dayane wê fêrî Kurdî bibin? Bo nimûne Tirkek ya Zaniyo me Elmanî şêyeke kurdekî zor ciwan lêse qise deke eweniye duwayê Gelek rast e yen Yuliana heye bêrî heye gelek kesên din hene Ulrike û Haykî û ev kesên gulin navê wan tê bi rastî min ew ti carî min ew pirsa kesayetî nekiriye lê ez dinarim hezkirinek heye ji kurda re ji doza kurdî re ji bindestiya kurda re yanî li gorî ku têkiliyên ku ez bi wan re dikim her ewene yanî diriya hevaltiyê re gelek kes Ji bo hevaltiya di gel Kurda de yanî gelek kes ji wan hene alîkariya malbatên Kurd kirine yan jî di beşê em bêjin civaknasiyê de kar dikin. Hinek kes ji wan jî weke mirov dixwazin Kurdan nas bikin, çanda Kurdî nas bikin. Lê li her cem Almana çandeke wisa heye yanî naskirina mirovekî bi zibanî wî ye. Yanî ne tu bi almanî pêr biaxive tu wî nas bike na. Lê cem wan em hişmendiyeke wisa heye ku Dema ku ew bi yekî Kurd nas bike, divê ku destpêkê zimanî wî nas bike, dûr çanda wî nas bike, kultura wî nas bike heta ku wî mirovî sedî sed nas bike. Dizanim zor programî xwendin heye yê Kurdî la bi taybetî bi Kirmancî. Belam gutit kêşeyek heye pêş bername, gutit zor pêm giringe basî bikeyn. Kêşeke çi ye? Kêşeke ew e ku Niha di jiyana rojane de her dem em bêjin destgehên Kurdî, partiyên Kurdî em kesên zane di nava Kurda de her em bêjin gazin û gazinca ji xelkê normal dikin nayên zimanê Kurdî. Di nerîna min de ez gelekî berovajî vê yekê dinarim. Ew sedemeke ku Çima divê ku em bi vê rengî lêv nerin? Çima malbatên Kurd zarokê xwe rê nakin zimanê Kurdî? Bêguman sedema em bêjin bi salan dagirkerî û pişaftina bi sala ye. Lê ti carî. Lê li Elmanya bi fermî derfet heye. Rast e. Li zor wîlayet derfet heye. Rast e. Dî sed. Lê ti carî ew rewşenbîrên Kurd yan jî ronakbîrên Kurd û dezgehên Kurdî û partiyên Kurdîrokê ji xwe nepirsîne Ku kal Almanya çi alav û materyalên fêrbûnê hene, yanî em çawa dikarîbin zimanê kurdî bi nifşên gonû li Almanya çêdibin, em çawa dikarîbin zimanê kurdî bi wan şêrî bikin. Yanî dema ku ez ji xelkê re dibêjim wer fêrî zimanê kurdî bibin, kanî mamosteyên me wê bi çi rêkê wan kesan fêrî zimanê kurdî bikin? Yanî her dinarîna me dikêşe ne li gel xelkê ye ji ber ku pirên Kurda bi zimanê xwe diaxivin. Dibi ku niha bi sedemên dagirkeriyê û pişaftina bi sala gelek kes êdî bi zimanê xwe naaxivin lê her dibêjin em Kurd in ew kesana. Anku ew kes hene dixwaze fêrî Kurdî be lê li hemberî wê dezgeh û em bêjin hemî Partiyên Kurdî çi ji bo wan kesa kirine ku zimanê Kurdî bi wan şêrîn bikin, tune ye. Basman kir gotit programekî rêk û pêk niye bo nimûne li polî yekê we dest pê bikey tawa ku digihîte zanko bo nimûne lêre qonax bi qonax Kurdeke di baş bikey. Qet tune ye. Heye du sal dixtwane bixwêne û niye duwayî taw hîç namene. Rast e. Niha hinek pirtûk hatine çêkirin bi taybet ez her dem gazinê ji kê dikim yanî ez gazinê ji xwe jî dikim dest pê ke Û em bêjin ji kesên ku kevin li vê derê ne, yanî li vir pirtûkek hatiye çêkirin, dezgehekê pirtûkek lê pirtûkên min hemî ne bi rêk û pêk in û hemî pirtûkên pirên pirtûkê ku hatine çêkirin, ew pirtûkên ku li malê dikarin bi zarokan bibin alîkar an ku ew pirtûkahanê ne pirtûkên dibistanî ne di nava qutabxaneya de ew pirtûkana bêne fêrkirin, Zarokekî temen şeş salî heger em bêjin bi awayekî fermî derbasî nava zimanê kurdî be, hetanî hîjdeh bîst saliya xwe dikarî be fêrî kurdî be bi awayekî rêk û pêk. Heger ne hemî beşên fêrbûnê bi bi kêm anî zimanê kurdî, wêjeya kurdî, dîroka kurdî, erdnîgariya kurdî ev pirtûkana bêne amadekirin. Lê mixabin heta niha tu karên wilo nehatine kirin û gazina herî mezin di nerîna min de ew e, Kanîn mamosteyên me, kanîn alav û materyalên me ku em dikarîbin zimanê kurdî bi awayekî rêk û pêk bi xelkê û zarokan şîrîn bikin. Mamosta Mihemed Keleş, to ta çendî dî ke bete me hefteyê şazdeh saet, şazdeh kajêr bi vê beramber xwe bexş wane be qutabî kurd bileyo? Bi rastî yok min got Ji bo min cihê hezê ye. Yanî vîneke pir mezin, handaneke pir mezin bê ku carna jê ez heşt demjimêra ser hevdû jî didim. Mînak roja yekşemê ewilce min heye. Heşt demjimêr ser hevdû ne. Gelek kes şagirtên min yan xwendekar dipirsin dibêjin ma tu naweste. Di nerîna min de ew e handanek heye. Hezkirinek li ba min heye.